Studentlik oturgyjynda bile oturanlara berdim. Olar bilmedik diýdiler. Akmuhammet Welsapar diýilýäniň birmahalky klasdaşlary, kursdaşlary Akmuhammet Jumaýewdigini aýdanymda, olaryň aglabasy eňegiňe ata sakgally çykanyndan soňra, adyňa ataň adyny üýtgedip ýörmek nämä gerek bolduka diýdiler. Men soňra Akmuhammet Jumaýewiç Welsaparow, Akmuhammet Welsapar ady bilen ony tanaýanlardan, Istoçnik näme diýmek? diýip soradym. Kimse uly rusça-türkmençe sözlügine ýapyşdy. Özümiň sowaly ýalňyş berenimi aňdym. Sowalymy has anyklap, Istoçnik kim? diýip soradym. Sowaly eşidenleriň köpüsiniň agzyna uçuk gaýnady. Sebäp bu söz känbir terjime-de edilip ýörlen söz däl. Onuň gizlin aňtawçylaryň, çawuşlaryň, diňçileriň, ile meşhur lakamdygyny bilmeýän az-az bolsa gerek. Şu ýazgylarda il içinde Akmuhammet Jumaýew, Akmuhammet Jumaýewiç Welsaparow, Akmuhammet Welsapar ady bilen tanalýan ynamdar adamyň güwä geçişi ýaly, Gizlin aňtawçy Çawuş Diňçi hakynda, Çawuş we onuň ümsüm edara berýän ýazmaça maglumatlary hakynda ynamdar adamyň güwenamasy. Garşydaş diýilýän zat bu ösüşiň, galkynmagyň alamaty. Garşylyk ýok ýerinde ösüş ýok. Mert garşydaş sylag-hormata, mertebä mynasyp adam bolýar. Öňem bir dananyň, Allam, Meni dostlarymdan gora, duşmanlaryň alajyny özüm görerin diýşi ýaly, misginsokar, ikiýüzli, çemeçil, eliniň bir barmagynyň astynda bir hanjar gizlenen, dost syraýan garşydaşlar-da bar. Dogrusy, şeýle ikiýüzli hanjarlara Garşydaş diýýän ýaly hormatly at bermegem haýp. Bular kişiniň gujur-gaýratyna, aňyna, düşbüligine kesesinden gabanyp, göriplik edip, olary ilkinji amatly pursatda gorpa itmäge taýyn bahyl adamlar. Beýle adam bilen garşydaş bolmak ýylan ýassanyna barabardyr. Ynamdar adamyň maňa beren gürrüňlerinden çen tutsaň, çawyş Akmuhammet Welsapar garşydaşlygyň ilkinji toparyna dahylydygyndan örti, olara sapak bererli derejede tejribeli agent. Onuň özüne garşydaş diýip saýlap alan adamlary kileň, il ýüzüne dosturap, saçakly gatnaşan adamlary bolup çykýar. Çawyş özüni olaryň eden ýagşylygyna, ynsanperwerligine minnetdar bolmagynyň deregine, mümkin bolan ilkinji pursatda olary garadonly etmäge baş bozar adamlar edip suratlandyrmaga çalşypdyr. Belli-belli pursatlarda bu oňa başardypdyram. Gury sözden palaw bişirmek meýlinden daşda bolanlygym üçin, Ynamdar adamdan eşden käbir zatlarymy okyjylaryň-da dykgatyna ýetirmegi makul bildim. Emeli tejribeli çawuş bir okda iki däl, hatda üç nyşana urmagyň-da hötdesinden gelip bilýän adam. Onuň uçursyz mergenligine şu aşakdaky delile üns berse, okyjynyň göwni ýetse gerek. Uzak ýyllar bäri Moskwada ýaşaýan türkmen ýazyjysy öňki SSSR Ýazyjylar soýuzynyň türkmen edebiýaty boýunça konsultanty Atajan Tagan Akmuhammet Welsaparyň ýazyjy hökmünde aýaklanmagyna, onuň merkezi metbugatyň sahypalaryna aralaşmagyna hemmetaraplaýyn goltgy beren adamlaryň biri. Beýleki bir ýazyjy Hojanepes Meläýewem goldan gelen kömegini aýan adam däl. Nämedir bir zat üçin Atajan Tagandan, Hojanepes Meläýewden göwni galan Çawuş ynamdar adama bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň maýynda şu zatlary ýetiripdir. Waka Çawuşyň ýetiren delilinden göni bir ýyl ozal, ýagny bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylyň maýynda bolan eken. Ony Çawuşa Atajan Tagan gürrüň beripdir. Atajan Taganyň öýüne Hojanepes Meläýewiň Magaryf neşirýatynyň direktory bolup işleýän döwründe, şol neşirýatda baş redaktoryň wezipesinde işlän ýazyjy myhman bolupdyr. Şonda ol Atajan Tagana Hojanepes Meläýewiň direktor wagty Halwaý Haýydow bilen bilelikde eden ogurlyklaryny paş edýän maliýe dokumentleriň göçürmesini gowşurypdyr. Hojanepes Meläýewi paş etmegi Atajan Tagandan haýyş edipdir. Atajan Tagan beýle hereketiň öz mertebesine Gelişmeýänligi üçin, ondan boýun gaçyrypdyr. Göräýmäne ýönekeýje zat, ýöne aslynda welin, Çawuş olaryň üçüsine-de günäkäriň gara donuny geýdirýär. Hojanepes Meläýew ogry, beýleki ýazyjy wezipesinden peýdalanyp, gizlin ýol bilen maliýe dokumentleriň göçürmesini alan kanun bozujy,